Nhasi ndauya nechidzidzo chetsika namagariro evanhu vechishona. Ndakanangana nematandariro aiita vana vadiki munguva dzakare. E, tichitaura pamusoro pemitambo yekare nemitambo yanhasi. Zvakanakai. Kusvika kwakaita varungu namamwe marudzi munyika yedu ino yezimbabwe kwakakonzera kusanduka kwedzimwe tsika dzaitevedzerwa dzepasichigare kune mitambo yavana mizhinji yapasichigare yakarova kuti mbo mbo mbo uye mimwe yakasandurwa kubva pamatambirwo ayo akare kwozoti mimwewo mishoma ichiri kungotevedzerwa sezvayaingoitwa kare chirungu chisati chanyanya kuti sunga mbira dzakondo vanakomana navasikana vomumusha mumwewo vaiwanzoungana pamana rimwero panguva dzamanheru kuine jena guru kuti vazotandara Panguva iyi pakanga pasingadanwa anonzwa, vana vose vairasa miswe nokufara vachiita miramba mhuru kutamba. Pakanga pasina zvokuti uyu mukomana uyu musikana, vana vose waingoona iri mvenge mvenge vachitandara. Pakanga pasina zvokupokana kana kurwisana, asi zvokutandara chete. Asi nhasi uno Rava rimwe zuva, vakomana navasikana, kunyanya vaya vanogara mumadhorobha, havachanyanyi kutandarira pamwepo. Uyewo mitambo mizhinji yekare ichiriko nanhasi uno inonyanya kutambwa navana vokumaruwa kwete womumadhorobha. Mitambo yavana yapasichigare Yaiva yakawanda uye yaigona kuti siyanei pamatambirwo ayo kubva kunzvimbo nenzvimbo dzakasiyana. Mimwe yemitambo yainyanya kuzivikanwa kumatunhu akasiyana omuno muZimbabwe inoti chidhange chidhange, maringaringa, zidora watora, hwaina mapere, Sarura wako, sunga musoro wedendende, tsava tsava, chihwande hwande nemimwewo yakadaro. Mitambo yose iyi yaitambwa navana yaiva nebatsiro huru chaizvo muupenyu hwavo. Kutamba kwaiita vakomana navasikana vakaungana pamwepo kwaibatsira kuti vakure vachinzwana vachiita mushandira pamwe kwete vanazano ndega. Mitambo, mutambo wakaita souya unonzi sunga musoro wedendende wainyatsobudisa pachena mabasa nezvijano zvakasiyana siyana zvavarume navakadzi muupenyu hwedu hwechisona nokudaro vasikana navakomana vaitodzidziswa zvavanotarisirwa kuzoita muupenyu mitambo mizhinji yadomwa pamusoro yaiita kuti vana vamhanyirane vakwevane kana kuita zvinoda kushandisa masimba izvi zvaiita kuti vana vagwinyise miviri yavo uye vakure vakasimba pamwe ndizvo zvaiita kuti vanhu vakare vasaparara nezvirwere zvakaita sechemwoyo izvo zvava kuita vanhu mutema rege sembada mazuva ano mazuva ano mitambo mizhinji yavako ndeyemasikati Mumadhorobha tinowanza kuona vana vazhinji vachitambira mumigwagwa zvinova zvine ngozi muupenyu hwavo. Mimwe yemitambo inofarirwa navana vazhinji inoti harauru, pada, nhabvu, kunzvenga bhora mudariro nemimwewo ine mazita echirungu anonetsa kududzira muchishona. panguva dzamanheru madhorobha inenge ingori waziva kwake waziva kwake vana vomumhuri imweyo vanowanza kuzvitandadza nekutamba mitambo yava kutengeswa muzvitoro nokuteerera wairesi kuridza marekodzi kana nokuona terevhizheni. Hakuna mubereki anofarira kuregera mwana wake achitambira panze usiku nokuti panenge pazere zvikara zvinoparadza vanhu mumadhorobha. Haiwa, pano ndopaperera chidzidzo chedu chemitambo yakare nemitambo yanhasi. Tichadzoka zvakare nechimwe chidzidzo chinobata matsika dzedu dzavashona namagariro edu sevanhu vechishona neni wenyu semagaruwa ndatenda